Ħaddiema naturalment sodisfatti immens laqqas ridu jemmnu dak li ffirmajna. Dawn ma ninsewx li kienu ħaddiema li l-aħħar ħa nsejħulu kundizzjonijiet għax laqqas nistgħu nsejħulu ftehim kollettiv li kienu imponew fuqhom il-Gvern fl-1994 kienu kundizzjonijiet saħansitra inferjuri minn dawk li għandhom il-ħaddiema kollha fis-servizz pubbliku. Għalfejn qed ngħid hekk? Apparti mill-fatt li kienu jaħdmu 46 siegħa u jitħallsu ta' 40 siegħa, kien hemm benefiċċji, pereżempju, bħal shift allowance li għandu kwalunkwe ħaddiem fiċ-ċivil, qalulhom ċar li dak ma japplikax għalihom. Class allowance li ħafna ħaddiema f'diverti dipartimenti fiċ-ċivil għandhom ma kellhom xejn. Jiġifieri da kellhom ħa nsejħulu hekk sectoral agreement li mhux itejjeb fuq dak tas-servizz pubbliku imma jnaqqas. Jiġifieri daqshekk kienu jiġu stmati. Issa, in-negozjati ħadu ħafna fit-tul propju għal dik ir-raġuni. Meta inti jkollok sitwazzjoni fejn Tant waqgħu lura l-kundizzjonijiet, l-union tiġi f'pożizzjoni li ma tistax taċċetta mill-ewwel dawk l-affarijiet. Allura kellha nikkoreġu dak il-ħażin kollu ta' qabel, plus li kellna nagħtu valur xieraq għaċ-ċirkustanzi tal-lum. Jekk għas-saħħa tal-argument daħħalna l-kunċett tal-40 siegħa xogħol, l-40 siegħa xogħol dik minnha nfisha jfisser illi l-hourly rate u l-overtime rate issaħħew mill-ewwel. Qed ngħidu b'madwar ħmistax fil-mija, mill-ewwel dik. Jekk ħa jaħdmu dawk is-sitt sigħat fil-ġimgħa, dawn issa ħa jiġu kkumpensati tagħhom. Jekk għas-saħħa tal-argument ma kienx hemm class allowance, illum tajniehom class allowance. Jekk dawn ma kellhomx shift allowance, illum tajniehom shift allowance. Allura, il-pakkett kellu bilfors ikun wieħed straordinarju, ngħidlu jien, għar-raġuni li waqgħu lura ħafna ħafna l-kundizzjonijiet. Kemm jgħidu għax il-priġunieri minn Sija, il-priġunieri tal-inqas kellhom vuċi, kellhom għaqdiet volontarji u dejjem jitkellmu f'isimhom u sewwa jagħmlu hekk għandu jkun. Il-ħaddiema kienu l-vera abbandunati u x-xogħol li għamlu lejn is-soċjetà u lejn is-sigurtà nazzjonali lanqas wieħed jista' jispjegah. Ħadd m'għandu idea! U għalhekk mhux ġust meta jkun hemm kritika lejn dawn il-ħaddiema u l-Awtorità tal-Ħabs. Għax meta inti qed tikkritika l-Awtorità tal-Ħabs, qed tikkritika lill-ħaddiema. Għax il-ħaddiema, l-Awtorità, u dal-aħħar snin ngħidha b'wiċċi mill-quddiem kemm ilu l-Kulunell Dalli fit-tmexxija, reġa' ta l-istima lill-uffiċjal. Issa kien jonqos li mhux l-istima biss u r-rispett, iżda kien jonqos il-pakkett finanzjarju. Jiġifieri, fi ftit kliem, jiena jekk ikollhi niddeskrivi dan il-ftehim kollettiv ngħidlu da ftehim kollettiv storiku. Dan il-ftehim ikopri ħames snin, bejn is-sena 2020 u s-sena 2024. U allura huwa importanti illi l-ħaddiema jibqgħu jingħaqdu fl-union għar-raġuni li fi ftit snin oħra rridu nerġgħu niftħuh. Importanti wkoll li għamilna f'dan il-ftehim kollettiv huwa ħloqna struttura ġdida ta' gradi. Gradi ġodda li ma kinux jeżistu, in-nomenklatura tirrifletti korp dixxiplinat u ghaldaqstant ħa jkun hemm l-opportunità fejn wieħed jipprogressa, fejn wieħed fejn wieħed javvanza fil-karriera tiegħu. Jiġifieri dan ħa jkun hemm calls miftuħa għax hemm gradi ġodda. Jiġifieri gradi għandna għaxar gradi fejn hemm uħud minnhom li jipprogressaw b'mod naturali u oħrajn huma promozzjonijiet. U għalhekk jiena ma nistax ħlief nifraħ lil dawn il-ħaddiema, nirringrazzja lil dawk kollha involuti, kollha, meta ngħidu kollha, aħna l-firmatarji konna erba' min-nies. Però aħna kellna kumitat li sfortunatament ħafna drabi x-xogħol li kienu qed jagħmlu kien kbir u ma kienx qed jiġi apprezzat mill-ħaddiema għax in-nies x'in jaraw ir-riżultat u mbagħad forsi japprezzaw. U għalhekk hawnhekk inħeġġeġ, nafu qed dieħlin viżibilju ta' membri ġodda, komplu itlu jekk jista' jkun jidħol kulħadd. Għax kulħadd qed jara fil-ġimgħat li ġejjin ħa taraw id-differenza fil-paga tagħhom U dan kollu seta' jsir bi sforz kollettiv. Naturalment il-Gvern Ċentrali kien il-persuna li emmen, kienet l-entità li emmnet li għandha nagħta valur. U għaldaqstant bil-koperazzjoni li sibna bejn l-union, l-amminastrazzjoni tal-ħabs immexxija mill-Krunell Dalli, Il-Prim Ministru u l-Ministru Byron Camilleri, ma nistgħux ħlief nirringrazzjaw lil dawk kollha u nħeġġu wkoll li l-poplu jibqa' jappoġġja lil dawn il-ħaddiema, bħalma dejjem għamlu kull meta ġew ikkritikati. Nirringrazzja lil kulħadd.